hmasa bik ah ka channel ah rak lengmi nan dihlak cungah lawmnak tampi ka ngei. I ka channel subscribe a tuar rih lomi nih a tanglei subscribe le bell te kha nan rak ka hmehpiak ve nak lai i kan no duh hmasa hna. Titanic fim kha tlawmpal in bih duak tuah hna u sih. Titanic fim ah kan hmuhmi pitar lemcangtu kha kan ti si ahcun kan theih dih cawl dingah a fiangmi cu kum za le kum khat upa Rose lam ah a rak cangmi pitar tiah kan ti cio ko hna lai dah. Mah hi film an cannak in hin mizeimaw cu kan theih ai thawknak zong a si lai ti zong a um ko. Asinain mah hi hlan ah hin film cannak vawlei ah biatak thlak in aa rak i tel tum cangmi a si. Titanic hi a voikhat film cannak sawh men a rak si lo ti hi a thei lo kan um kho menmi a si. July nili thongkazak kua pahra khan a rak chuak i A chuahnak hi sizung ah si loin an coka cabuai cungah a rak chuakmi a si. Cuticun kumthong ka zakua kumkul high school a rak kai lio thawk in lemcan lei hi a rak huam phun a si tikah a lu hnuai i thongka zakua sawm thum le thongka zakua sawm li hrawngah khan New York lei ahcun state cungah biatak tein a rak cawlcang len cangmi kha a si. Thongkha zukua sawmthum le pahnih ah khan universal picture letin contact an rak tuah. Mah cu dih hnu le cun film tampi ah aa rak i langh len cang. The Old Duck House le The Invisible Man hna hin aa rak i langh len hna i mah film pawl hi kum thongkha zakua sawmthum le kum hnih ah an rak thlakmi le chanmi pawl hna an si. Cu pinah The Three Musketeers thongkha zakua sawmthum le kum kua mi pawl hna letin khan an suri. kum thong kha zakua somli le kum nga khan lemchan lei hi a rak kal tak i artist lei ah a rak i mer painting zuk suai le ṭamh moih lei kha kum nga chung kheng te a rak buaipi i mah cu rian cu a rak ṭuan kum thong kha zakua som sari a hun phak tik ahcun film chan lei ah a vun i let ṭhan cuticun film zeimazat ah a mui a hun i langh i mah hiti film chan lei ah a vun imar ṭhan hnu ah hin cun kum thong ka zakua som khua le kum sari i Titanic film ah Ross Dawson kum za le kum khat upa lem i arak chan mi kha a hlawhtlin pi bik mi ase kan te lo kho lai lo zeruanga tia cun best supporting actress a rak thim asi tika lemchang mi vial te laka hi award ating chau khwa chun ama hi kum khua le in upa bik ase Kumthong ni pali ah khan Land of Plenty timi film ah aa lang rih i mah cucu a film can donghnak bik a si. September ni hleiruk thong hnih pahra ah khan kum za upa a ti ah a rak thi. A min tling taktak cu Gloria Frances Stewart a si. Titanic film ah phundang ngai a si tungmi mi tampi nih theihhleng lem lomi zeimawzat zoh rih tuan hau sih. A hmasa bik ahcun a sen langbik na pakhat tiah ruahmi lemcangtu hmanthlak suai lio kha zoh u si law mah kha hmanthlak suaimi kha Leonardo nih a suaimi a si lo ti cu kan theih dihmi a si. Natin a ho suaimi le thaimi dah a si ti belte tu cu chimphai a tong lo ngaingai. A suaitu zong nih mipi theih hngan ah ka suimi a si tiah a ti lo. Mah hi zawn hi uar um taktaknak pakhat a si. Mah le mah i fak a duh lo kan ti lai. Mah a suitu taktak cu Titanic film director James Cameron kha a si. Kei taklawng a um lio zuk a rak suai ah khan taklawng taktak cun a um lem ve theng lo ti a si. Bikini dress cu aa hruk ve ko. Asinain a fim belte tu ah khan cun caan tawite langhter ding a si tikah khan mah cu tu cu chim theng hau loin tak lawngin a um ve ti cu kan theih dihmi a si. Hi cun kei nih hin hika zawn a sen thlak a si lai ti a theih tikah ralṭha tein a um khawhnak ding le dawh tein a cuan khawhnak dingah tiah Leonardo he an i ton hmasa bik lio caan ah khan tak lawngin a rak umpiak ta phawt ee ti a si. Amah nih a chimning taktak ahcun a tir i rak tuah bal lomi thil taklawng um buin mit i tong ko i vun i zoh ngaingai kha cu tuahchun ve phot lo cu a har ngai ve a rak si hrimhrim lai. Cu tikah cun hi fim an thlak hlan deuh bak ah hin Leonardo hmaika bak ah a thilpuan aa rak i phoih dih i taklawng in a rak umpiak ti a si. Mi cheu nih cun a cangtupa Leonardo dirhmun dir kan hir ngai ve kho men mi zong a si. Ia sinatin amah cu ti i a rak i tim lammi kha an rak si ko na tiin Leonardo nih hin a rak ngeih la ṭhimṭhiam rih ko rua a si lai da. Fim an vun thlak taktak tike ṭhutden cungah khin va zau ti dingmi ah khan ihnak cungah khan tiah a ti diam. natin ṭhutdenh cungah tiah a chim zokzok ṭhan. Hihi a ti hramhrammi si loin a ti sualmi kha a si. A ruang cu khatluk nungak tisa ṭha le dawh nih a hmaika bak ah taklawng in vun dir hnawh ko cu thather derhdor in a rak um i a rak cawng bak ve ko rua. Mah hi zawn holh i palh sualmi hi James Cameron nih khan a sen a ṭhattertu bantuk ah khan a ruah caah hlonh maw edit tuah maw kha a herh ah a ruat ti lo i cuticun a holh sual ningning khan a rak chiah deuhnak a ruang cu a si. A bit, a bit, a bit. The couch. Titanic film ahhin minung tampi langhnak zawn tam ngaite kan hmuh hna. Mah hihi mipi tampi hna he a remca ngaipat tiah man phal in an auh sawhsawh menmi hna pawl kha an si naisai lo. James Cameron nih pumpak cio an um tuning ding siseh, hlan anmah liuchan i ṭhutdir le cawlcangh he aa lo kho bak ding i ṭhu dir ding khan cawnpiaknak a ngeih tak dihmi hna an si. Ahohmanh kha anmah duhning paoh in an um salam lo i ṭhutdir umtuning phundang cio an ngei. Mah cucu a fim thlakmi ah khuaruahhar le a tak a lo tuk hringhran tiah ti a hlawh lengmangnak cu a si. Fim pakhat ah character pakhat a spawn ṭungmi Award pahnih a tingco an si khawhmi hi roling taktak pakhat cu a tling ve fawn rihmi a si. Kate kha Best Actress ah a si i Gloria kha Best Supporting Actress ah a si ve. A donghnak ahcun hi film ah mipi nih an chimcaih bikmi pakhat le an i lungsi lo taktakmi le a lar taktakmi pakhat cu a changtupa Jack kha thihter theng kha a herh lo ti hi a si. A ruang cu lawng rawkmi thingbuan pelpawi cungah khan an pahnih in an i tlum ko ti a si. Natein thingvuanmi pelpawi cungah aa tlum lo le a lang kho ti lo dingin langhter an si. Mah hi ruangah hin film director James Cameron zong biahalnak tamtuk te a dong pha zei ruangah dah an pahnih khan ma tlumter ko hna lo an i tlum tuk ko ṭung timi cu biahalnak a ton tam bik pakhat ah a cang. Asinain a bilehnak hna khan cun Jack kha Titanic lawng aa citmi passenger taktak le ma canter a si i Jack Dawson ti a si. Natein Joseph Dawson a si. Hi lawng pil lio ah hin a thi i hi ka fim tuahmi zongah hin Jack hi a thi a hau e tiah a rak leh hna. Natin atu chunni tiang Titanic film a sulloitu hna fan pawl lung a tling kho hlei lo. Cage zong nih interview an tuahnak te hna ah nihchuak in mah hi kong biahalnak hi voi tampi a tong lengmang. Ziadah Jack kha na kaiter ve ko lo, aa tlum tuk komi, asilo hmana zia, a cit kha nan i chuan ko lo, zei ruangah, zei ruangah dah si ti hi voi tam ial te hal a tong. Film an can sawhmi menmen kha a si ko. I director pawl hna nih umu tiah an ti hna ning paoh khan an um. Director te ti ning, duh ning bantukin khan a cangmi si ko hna hmanh selaw a zohtu mipi lungbalte an tlinter kho ve lo. An caah mah hi biahalnak hi a lehnak a um colhmi cu a si ko. Natein biahalnak ah an hal tam bikmi hna pakhat cu a si ve. Nin chun tiang Titanic film hi a duai kho ti lomi a si. I film a cangtu pawl hna zong nih hi film an chanmi hi an i hlawkpi taktak. Cun a chan lio hrimhrim ah khan film thlaknak bak lawngah phaisa tambik a rak dimi a si bantukin a lar bik le sangbik a phan kho zong an rak si rih. I pinah Titanic taktak ah si loin hi film an can chopmi te hmanh nih khan bia le hla ngaih nuam deuh tuan bia tete tam ial te a ngei len. Hi film a cangmi te pahnih hna he nihin tiang hawikom bantukin an i zulh dawining le an i komh ning te hna cun a rengreng ah hi flim an chan hnu kan cun an ni pahnih hi nihin ni tiang an karlak thlihran a tha lei in tampi a sersiam piak se chuah hna e ti a si Mah vial kha tutan ah kan ti khawh tuk sehsawhlaw a dang video nolh ṭhan ah thil dang zoh kan i zuam hna lai. A zohtu vialte nan dihlak cungah lawmhnak tampi ka ngei.